Wel, Daniel, um, croeso i'r ofal. Sut mae'n teimlo fod ochr ar Canarfon? Yym rili edrych ymlaen yym i fod yma a chwara yym obviously mae o'n mae o'n local i fi so ia wrth fy modd bo fi wedi joinio. Ac yym ti wedi cael amser da yn Bala ac yy lawr y y lôn ar ar un adeg hefyd blynyddoedd yn ôl yym a ond yym dwi'n siŵr bod gen ti ti'n teimlo bod gen ti rywbeth i brofi i pobl Gaernarfon hefyd? Yym yndw eto dwi'n edrych ymlaen i fod yma i chwara yym Obviously mae'r ma Cofies yn, yn passionate am y clwb, so edrych ymlaen i, i gryfhau y tîm. Um, dwi'n efo lot o experience yn y Welsh Prem, so uh, yeah, edrych ymlaen at y challenge newydd. Um, wyt ti a fi'n gwybod, da ni wedi bod eisiau seinio chdi stipyn rwan. Um, ac, um, ond beth yw'r gwahaniaeth tro yma? Beth sydd wedi gwneud chdi feddwl, ia, wan di'r adag iawn i, i, i ddod i'r ofal? Eto, dwi'n meddwl bod fi jyst yn barod am challenge newydd, um, jyst i gyrfau y clwb a gobeithio mynd â'r clwb i Ewrop, dwi'n meddwl dyna di'r aim i ni. Um, a hefyd jyst bod yn adra eto yn chwarae'n local, um, so ia, dyna di'r peth pwysicau i fi. A cyn ti, um, dwi'n dwi gwybod ti'n dod o'r, or ardal yma beth bynnag, cyn ti pyn o ffrindiau yn, yn y garfan? Oes, oes eto na lot o ogian yn y yn y tîm, yn yr yn y lig ei hun hefyd, so ia yym dwi'm yn meddwl bod fi'n mynd yn bell iawn ond yy dal dal yn y Welsh Prem. Ia ac yym be ti'n meddwl fedri di ychwanegu i'r tîm? Yym, eto, lot o experience, dwi'n licio gael ar y bel, danos dipyn bach o quality. Um, so just cryfhau y tîm i gyd a gobeithio mynd yn un step yn bellach a, a pwysio'r tîm mewn i'r euro. Ac, uh, tywed, dwi'n siw, ti di mwynhau dyn y bala, mae'n anodd oedd i adael, uh, gadael y clwb? Oedd, yym, anodd iawn, lot o yym attachments i'r clwb, emotional attachments hefyd ar ôl y blynyddoedd dwytha, yym, ond eto dwi angen bod yn chwarae wan, yym, dyna di'r peth pwysica i fi, yym, Caernarfon yn clwb mawr sydd efo lot o hanes, cefnogwyr anhygoel hefyd yn yn y gynradd so rili edrych ymlaen i chwarae flaen y cofiau am i so dyna'r peth yy A ti'n teisio i ddod i Gaernarfon? A dwi'n gwybod fod dy brawd a dy ffrindiau'n dod yma i watsio gêms beth bynnag, so dwi'n siŵr fydd hi'n neis chwarae o flaen nhw, fydd? Fydd, fydd. Mae 'na lot o bobl yn nabod fi yma'n barod, so ie, oedd o'n neis cael chwarae o flaen yym cwpl o bobl wedyn gallu yym probably cerdded i'r gêm i i watsio fi lle bod nhw'n cael trafeilio 'wan. Yn union. Oeddan ni'n sôn am y treinio a ballu gynna, ac yy yym fydd hi'n handi chdi gallu beiciau i treinio yn y Maen? Fydd, ga i yym ga i neud yy jog bach neu beic, gweithio ar y fitness ar y ffor i training, yym so gobeithio fydd y training ddim ry anodd so falla na'i'm gor'o' ca'l lift adra. A wedyn ti 'di gweithio efo Huw o blaen do? Do yym ie eto Huw yn yn rheswm pam nes i ddod yma achos dwi wedi gweithio efo fo yn Druids